Ох, нинди тәмле хуш ис. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Ташлык авылында кунакта. Биредә тырыш, хезмәт сөючән, үрнәкле Җәләевләр гаиләсе яши. Әйдәгез, алар белән бергәләп танышып китик.

Расих абый, мич чыгару э, катлаулы шул ук вакытта бик күп вакыт таләп итә торган эш. Аңа ничек менә алынырга булдыгыз?
Менә шушы йортны әле төзеп тә бетермәгән идек. Бер шундый бер хыял э, барлыкка килде. Мич төзү дигән. Ә, Хәзер бит э, газлар, утлар, пожалуйста, менә э, күпме кирәк, шулай э, пользуйся. Ә, Урамда, өйдәге мичләргә бетеп килә хәзер. Ул элеккеге мичләр инде алар ни өчен төзегәннәр, аларны инде алар өйләр җылытканнар. Шулай ук ашырга пешергәннәр инде. Аның инде камыр әйберләре, имин камыр әйберләре тәмлелеккә бик тәмле. Үзебез шулны ашап үстек без, ул бик тәмле мич камыр әйберләре. Шуңа күрә төзелгән мич инде ул. Менә шул хыял, менә шул инде ул. Тәмле ашау. Ә мич чыгару өчен ничә вакыт кирәк һәм нинди материаллар кулландыгыз? Монда вакыты инде кирәк, ай ай ярым узып киткән, китте ай ай ярым. Бер патуннар, инде бер дүрт патун, дүрт патун кирпич. Бик нәзек эш, һәрбер кирпечне салгач, уйлап утырасың, каян э, җибәрергә, ничек кенә төтен чыгармыйча итәргә, ничек кенә ясарга, интернетка карап аласың. Гел син уйлаганча гына килеп чыкмый, кисү эшләре бик күп анда, гел кисү, кисү, кисмәсәң генә бармый, гел шуңа шуңа күрә бик теге сәгать шикелле вак эш, вак эш. Аның кырыеннан шулай ул тиз генә саласың, ә эченә керсәң анда бик вак эшле как-то. Менә шулай сузыла инде ул озак кына айлар буена саласың инде аны. Ә сезгә кем ярдәм итте? Ну, балалар белән инде. Балалар бурыш каладылар инде. Анда инде бурышы уза, шуның хәтле генә бер кирпич саласың, алар карап кына тырыша инде анда бик э, бер кешелек эш инде ул. Бер кеше эшли торганы шул. Бурыштылар инде балалар, бурышмалар түгел аның бит. Э, э, глина эше ул. Анда цемент кертелми. Глина белән генә эшләнә торган эш. э, тимер кертелми, э, иначе э, ярылырга мөмкин, уйнарга мөмкин. Шулайрак. Ә, төп ярдәмче һәм киңәшче сезнең тормыш иптәшегез Чулпандыр инде, шулаймы? Икебез инде.
Икебез инде уйлашып, икебез тырышып. Ул да булышкалап шунда йөгереп килә дә шулай ике кирпечне биреп китә шулай шулай торып төзелгән әйберне икебез уйламыйча гына булмый инде уйлап уйланып эшләнгән хыял инде бу икебезнең күптәнге хыял инде менә шул хыялга ирештек инде хәзер коймак пешереп ашыйбыз Килгән туганнар, кунаклар килгәч, менә бу матурлыкны күргәч, нәрсәләр дип әйтәләр?
Һәрберсе үзенең хыялын күрсәтә инде. Эх, минеке дә шушы булсын иде. Мин дә төзим дип тә куялар. Мин дә төзетәм дип тә куялар. Миңа да булсын иде дип тә куялар. Ну, коймакны ашатмыйча э, җибәрми үзен. Гел исләре китеп инде ул коймакка исләре китеп э, кала инде. Ә менә шундый оста куллы булырга кем өйрәтте? Стахолы булырга Ул дөнья үзе өйрәтә инде сакулы булырга. Берсен күрәсең, икенчесен күрәсең, э, э, әзрәк эшләштереп бирисең шундый шундый эшләрне. Кешедән күреп эшләнгән, интернеттан карап эшләнгән хәзер бит э, җайладылар интернет э, шикелле әйберләр. Дә әйбер күп бит интернетта. Ну, шулай да карап эшлисең инде.
Расыйх абый, элек-электән мич бит инде ул безнем халыкны ризыклы иткән, тәнен генә түгел, җанын да җылыткан. Йортларга газ кертсәләр дә инде, мичне аның белән берничек тә бит инде чагыштырып булмый. Менә мич ягуны нәрсәдән башларга кирәк?
Мич ягу менә шулай утын ярудан башлана инде ул. Менә берәрсен ярып, ярып алыйк әле. Менә шулай ваклабрак ясаң, тизрәк тә янар, ныграк та җылытар башында.
Ә нинди агачлар күбрәк менә? Менә
элек әни һәр вакыт әйтә торган ие. Кемдер әйтә, Юкәдән әйбәт дип коймак пешерүләрне, камыр әйберләрен, кемдер әйтә, каеннан дип. Әни элек һәрвакыт каен әзерли торган иде. И мине бусы коймак өчен дип. И тия алмый идек без аңа бүтән. Шул коймак өчен генә каен агачы әзерли торганнар иде. Бүген дә шушы каен агачыннан менә бер коймак та пешереп алырбыз әле дип әйтәсем килә инде. Менә хәзер ягып җибәрәбез. Менә шулай урындыкка гына утырып, әниләр ягып җибәрә торганнар иде шулай мич алларын. Менә хәзер мичнең күңеле әзер, әзерләнде. Менә хәзер табаны әз генә җылытып алам да, коймак пешерә башлыйбыз. Буквально бер 10 секунд. Хәзер Чулпан, килә бер коймак пешереп алай. Әзер э, табак.
Киләм, киләм. Гадәттәгечә инде коймакны без әче камырдан пешерәбез. Табабызны майланган. Хәзер матур итеп кенә коймакны табага тезәбез. Менә шулай.
Коймакның рецептын да әйтеп китсәгез? Гади рецепт инде бу. Җылы сөттә, чүпрә, песок, тоз, йомырка, он.
Чулпан апа, ә коймакны ничегрәк менә яратып пешерәсез? Газдамы яки менә үзегезнең ирегез үзе чыгарган мичтә? Элек инде мич булмагач газда пешерә идек, ә хәзер инде Ништә пешерәбез? Сез инде гаҗәпләнмәгез, яме без бөтен эшне ирем белән бергә эшлибез. Шуңа күрә менә мич коймагын да без аның белән бергә пешерәчәкбез.
Мич каршында әниләребез утырып, шулай итеп пешерә торганнар иде инде. Шуннан Күреп калган әйберләр инде ул. Ничек, ничегрәк пешерергә икәнлеге тиз генә үзем дә искә төшерә алмадым. Беренче коймагыбыз килеп тә чыкмады. Аннары гына искә төште, ничек итеп пешергәннәре. Бу эшне обычно хатын эшли торган эшләр инде. Мин бүген күрсәтәм генә моны. Үзем хозяин булганга, мич хуҗасы булганга, инде күрсәтәм.
Коймакны ничә минут тотырга кирәк мичтә?
Берничә минут. Ике минут. Шул тирә инде кабарып кызара башлый. Инде менә хәзер дә кабарды. Кабарды ул менә хәзер буквально әзер була хәзер.
Все булды. Әтисе булды да бугай инде. Менә хәзер булды да инде бу. Менә нинди.
Менә шушындый. Кабарган.
Менә шушындый коймак барлыкка килә. Гадәттәгечә инде әниләр дә, әбиләр дә коймакны ак май белән майлыйлар.
Эх, исләре!
Ә менә хәзер инде яңа пешкән мич коймагы белән чәй эчеп алабыз. Тәмләп.
Самаварда. Самавар чәйләре белән, әйе, самавар чәе белән. Бигрәк безне сыйлыйсыз инде, рәхмәт сезгә бик зур. Расих абый, ә сез бит әле музыка училищесын тәмамлаган кеше, шулай бит? Ә нинди музыка уен коралында уйныйсыз? Э, баянда уйныйм, э, курайда уйныйм. Балалайкада уйныйм.
Бәлки безне дә бүген сөендереп китерсез?
Бүген шул э, бер э, үземнең бер язган җырым бар иде. Шуны уйнап китсәм генә инде.

Яфраклары нигә сагышлы? Бар тәбигать серле хәрәкәттә, Алмаларын коя алмагач. Бакчаларга керсәм, ямьнәр татмый, Сайрар кошлар анда калмагач. Эй, янсын ла көзләр ялкыннары, Үлән яфракларны ялмасын. Сагышлар ул урман, үтәр, китәр, Тик дөньялар исән-сау калсын. Афәрин, бик матур. Чыннан да бик матур шигырь. Рәхмәт. Расих абыем, Чулпан апа, сезгә бик зур рәхмәт, безне шундый җылы кабул иттегез, безне сыйладыгыз. Альбина үзегезгә дә бик зур рәхмәт, сез килүегезгә без бик шат. Бик шат. Бик шат. Рәхмәт үзегезгә дә бик зур. Зурлап килгәнегез өчен, якын иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт.